Ngoja wache. Ah, Jesus Christus an der Erde. Jakob.

Oyawre kendo. Ah, Ngidha mimi Joseph cha. Joseph acha kana nene. Oyawre duto. An adwa tieko gima iluongo ni sawo kama gikeni. Mm, Adwa mana dhi direct. Sawa. Oyawre duto. Oyawre. Oyawre kendo. Oyawre. Eto kawuono wang'eny manani. Wan makar. Wakacho ni ng'ichien. Kare to wan makar. Oyawre duto. Oyawre.

Eh, ndo kanzoro inti ngen chiengo kneli ga ne ne akan di chuoni no seri nadi oya ore dut kato inge oya ore kendo oya ore kendo adwa mane step matieko mane step makora tieko to ng'ama nigi chichiere moro makoro sande Koromo chik wang'e to alokone dhok. Tok mano to ng'ato ang'ata koro mako ton. Matiende ni iyudo ka koro iyi koro ber. Sauti ne noseikre. Oyawre duto? Oyawre. E, sauti osebedo ready. Oyawre duto? Oyawre. Nani ako na usuda? Koro wadhi adhi step by step. Oyawre! Oyawre kendo. Oyawre! Shida man godo en mar wuoda maduong' chande. Notuoga ne en ga gi tuo ndulume. Ndulume ochake koja koja oja higni ariyo. Nyaka kama ochope kama ochope ko en gi higni apar gadek. To kana kele ir ir japolo mondo lemne. Nyaka ne japolo lemne nyaka kawuono pok achaka neno gino kachak time kendo. Mane usuda magone go Nyasaye erokamano.
Okay. Oyawore uru kendo. Oyawore. An an gi neno mana matin. Mokwongo ago erokamano ne Bikra Maria gi Baba Mesia. Ne an gi kes e court to nokwaya mondo mi atim sawo to natimo sawo last week. Kane chopo chieng' tich adek mane owinjo bed nadhi e court to nadeko matin ne an ot tawinjo kigochona. Ipenja ni Sharon in kanye idwari e court akonogi naseidho gari abiro. Kachopo e court Tabedo piny ayudo ka yalo moko ne dhi mbele. Koro kasebet piny to yalo mago motieki aso fine do chopo kendo. To penj nyakono ni complainer osebiro, misore ni ng'ama nodonjo ne osebiro, oyie ni e osebiro. To ka achung' to nyakono wacho ni wasewuoyo. To an kachung' to awacho ni ne giwuoyo koda to ne pok wawinjore. Koro kanyo ywaruok nobede, koro nomiya another date mondo mi odoge mondo mi Polis owuo gi daktari mano jaso pithiri. Koro bang' mano, an ne pod abet awinjo ka yalo mamoko pod dhi mbele kare nowuok oko ogocho ne min gi. Piyo piyo to min gi ochopo. Gichako koro secho ka giywak. Akono gi neno kadwa nuchula. Weuru mondo koto tiek tije. Jogi nosaya ma koto rumo sa apar ka jogi pod saya. Mwachako luongwa mwadhi ofis Magistrate, koro wawe court ka jogo saya. Ne gisaya ma na end up ni kes norumo, ne giyie chula ma cash bail mano chulo be ne gindiko nonyisgi mondo gindik barua mondo cash bail ochak obed transferred oduog e account mara. Koro an agone baba Mesia erokamano Osegonyona tonde mane otueya, koro adong' mayot. Ero uru kamano.
Kachung' e mbeleu kago ne Nyasaye erokamano, osebedo koda kata kakalo e tembe madongo gi matindo. Nyithinda nitie tuo, to sa asaya maringa biro ka to nyithinda yudo chango. Sani kuminena ni endi, nitiere kos muluonga nadhi atim, kos mok nang'e ni kata grade mane ayudo nyalo timo. Okawa gi jomiluongo ni farm care. opposite ni prime care kanyo iluongo ni doctors plaza course madhi timo en course ma kata kadang' anus grade mana yudo ok ami na en course madhi timo an awuon to mana ka nya- mak mana nyasacha malamo omiya adhi timo course no ero idhi miyo mana achiel kuom joga adhi timo course miyo mar nursing mar somo choke mag dend dhano to ok nang'e ni course ma grade mana yudo nyalo miyo asom course no ero Adwoko ne Nyasaye erokamano.
Amoso oganda jo Nyasaye duto ni okwe. An be kachung' ka amor e nyimu kagone Nyasaye erokamano mosemiya ngima chakre nyuolna nyaka sani. Chien kucha nakalo e tuoche malich manamol mana gi chonga kadhi oko e law to ok nanyal kata chungo malo nyasaye otimona ng'uono machung' mayudo teko machopo e dier wagone ni erokamano nyithindo ne tuore ma ka nyathi we tuo to babagi odonjo ka babagi wuok to an ema tuo nyasaye otimona ng'uono apako duong' mare otieno otieno mar tich ang'wen ka nanindo gotieno nyasaye nokelona fwenje moko ma onyisa ni koro ruoth oselochona. Notang'ona fwenje ni, a- ni mandas moko nie bada koni koda koni, to njugu nie kora. To oganda mag jochokruok mar kanisani olwora, ka gichamo njugu, ka gimor, ka ginyiero. Kawuono kendo

Kachunga doni Jehova Nyasaye erokamano. Nyasaye maber marito ogandane. Nyasaye maber machungo oganda minyiero. Nyasaye maber machungo udi mosejwang'. Agon Jehova Nyasaye erokamano. An kachung' kaduoko ni Nyasaye erokamano mang'eny. Bwana asifiwe. Ng'ama noneno nyara manabiro gagocha. Nyako ne onyuol to kia kata dhodho nyathi. Bwana asifiwe. Nabiru gi nyako ka lich. ka nyako tuo ma ndulme nogore kuome haleluya duong' odogno sana wach ni tim suda kik itim kiluor nikech mani kuodo wi wasigu satan kiling' gothi to ng'en maber ni satan ok odi miyo duong' barasifiwe koro agon nyasaye mo, yani mor lilo ema an gago nyaka nachak donje chach kaba rom gi lwet gi jaduong' agon jaotero kamano omed tiyo ni nyasaye Nyasaye omede teko okonygo nyirombe molal ka wan gi. Bwana asifiwe. Kuom ng'wono ma Jehova Nyasaye ma nomaka die- odiechieng' moro achiel ka nyathi nolal. Haleluya. Adier ka in gadier oganda ma jo Nyasaye awachonu adier ma Jehova ni kimako Nyasaye gadier to kata kiyudo chandruok to kilal. Haleluya. Kaka nabiro ir jaduong' ka. Bacho jaduong' nyathi nolal. Owacho na mnanda kama kendo nahero wuod Ng'isa Mgeni. tani dhi nyiew gima kama. Ong'isa ng'isa ni ah mano to biro. Dhi nyiew na buk kende. To nawe ni tugo. Bang' ndalo adi? Duol ochopo. Nyathi okwany kendo ja Nairobi emogona simu. Haleluya. Dong' mano teko Jehova Nyasaye. Nyathi ma maduong' ka jasigu satan oramo ni nyathi gore mana piny. Nyathi mane ochako skul ma ja klas adi? Ang'wen. Tuo bira bira ni iye kayo ntog nyathi golo buoyo nyathi gonduru. Daka matin modwanyere karingo nyathi osiptal. As natemo. Natemo jowadwa. Natemo kaka kaka janyuol temo. Baduga dhure ni ko aol. Luoro duogo maka bakawo nyathi batero ni nyaminwa maduong'. Bawacho ni nyathiwa koth otiik. Ka nawinj notho to nakaw nadhi ik kuma ne wuon gi atimora nadi. Haleluya. Kane nyathi omako ich be nobwoga nogoya gi bi. Ing'e gima nyalo goyi? To kara nyathini nomako ich kanye. Bwana asifiwe. Dong' mano ng'wono ma Nyasaye. Nyathi oduogo nyuol. Okia dhodho nyathi. Gire no be aparo ni awa to koro kobiro to yude gi nyathine ni ti abed wendo ng'a. Gino chanda to gimo biro to jiwa ni ah ah dongi ng'e wach Nyasaye. To dongi go riti kuom adho dhod Jehova Nyasaye. To dongi dhiga dongi dhiga ile jo kacha. Bwana asifiwe. Dongi in ng'at mama. Haleluya. Amen. Kara luoro mane mabuogi. Jowadwa nyathina sani nyalo kawo nyathi buluok. Budhoth. Bugad. gicha be kata kopo ni nyasaye yani jachien pod itemi gi ngoga haleluya odwa ni mondo one ni duong'ne mondo ikaw yani mondo mi sama iriembo ga jachieno pod ochiko ite to oriemba ga adier tadhi kanye bwana sifiwe ka yie ni tin to duogo haleluya adier kuom adier nyathina nyaka ne chak nyuol pok nawinjo ni nyathi ogore piny tano wang' haleluya kawegi nyathi kende ng'atadi tadhi manyo taduogo Dong mano ng'uono mar Jehova Nyasaye. Ng'uono. Wan kok mana George William ka bad Jehova Nyasaye to en ng'a? Jo kama oganda mam makuru Nyasaye nitie. Ineno chach mudonjeni. Abeti awachi e dachungi katimo neno ni chachni. Kik ubed gi luoro. Ji duto man gi chandruok, nyiminena, kik ubed gang'o? Luoro. Bedur gi jing'o. Kata kandhna ni arwako mag ta wuon parwa ni ne penja, Josephine in kanye? Owada nasewuok adhi lemo. Ei! To dak ing'isa ang'isa en baba, go lwenja go lwenja. Haleluya. Kaka ne ochako bot dar simu na sim nende, an awuotha bi. Ibiro lemo. Wuono ma Nyasaye kosa ang'o? Mano inenda gi Ruoth Yesu. Midiro ka Musa ni oyawre uru. Oyawre uru joka mama. Oyawre uru kendo. Oyawre. Ambe ka chunga. Tadwoko ne Nyasaye Bikira Maria gi Baba erokamano. Kuom ng'wono mosetimona. An ka nadongo e dalawa ne an nyalejo. Wuo matek kidogo. Ka nadongo e dalawa ka napong'o nyako, to ne anyalejo mane lworo mesani. To naluwore seche ma naluwore no to ne ok wadak maber ahinya e dalawa. Chandruok ne nitiere mamwa be ne jalemo mane lemo e lejo, kendo ne en jaote mar lejo. Kuom mai marach Nyasaye nokawe to nok okawe yo maber. En ng'ama jowala motegno to ne jasigu nokedo gi ngimane ma nokawe. Duong' odog ne Nyasaye. Nowewa kanyo ka wan gi babawa. Ne wadoko nyithindo ma nodongo e ngima maber. Nikech ne wadak Uganda kwa Uganda to wabiro Kenya. Kwa biro Kenya to ne wan gi jotich mane ritowa. Wan ne wakia kata tedo. Kata kaka ichwako chai ne wakia. Koro babu wa nondiko jatich ne ritowa. Kane jogo notho, kane mama notho noweya gi nyathi matin ma jadich ariyo. To an ema ne nyako maduong'. Nadhi sikul ne dak na sadek. Nadhi gi nyathiwa ni skul katwe ng'eya. Kendo sama nipuonje to nakete e tie kona kama japuonj oyiena mondo mi atim. Kochopo sa auchiel tigola. Abiro kode dala. Onge ka nyithindo matindo gi nyalo chiemo. Achaka dog skul kendo achaka dugo sapa. Adhi adhiya kamano. Mochopo kama koro wuon obo yudo ajali. Babu obo hinyore. Motur ma koro koro wanyalo konyore koro onge dalawa ka. Koro wakonyo akonya kamano ma chieng' ngeso ati nyathi wang'eyo wadhi waro omena wan wan ni nang'o? Awaro omena tamoyo tatero chiro to ayudo chiemo kaka wanyalo konyo dala. Wadong' adong'a kendwa nikech babawa ne nitiere e osiptal otieko dweche auchiel ka en e ward. Wachandore achanda kamano ma koro adhi adhi e nyime gi skul nachopo e klas aboro ma koro kaka koro atin koro onge yor somo koro otamore. Riek to nariek ma sa asaya ma natimo penj to nakadho kendo ne imiya kata sawadi bwana yesu asifiwe nodago na nyasaye timane gigo ne timo ne pod atimo mana kinde nyim nyasaye kana lamo nyasaye bikra maria mesia nodago na nyasaye kendo ng'wono mare osingona nyaka sama pod antiere ne wadhi mos mos kamano mochopo kama koro chunya neno ni an koro onge fada matin anyalo dhi katedo Asinadi katedo kasama di katoni kukono mbona eza sifi. Amen. Dungo dog na nyasaye. Amen. Adi katedo ka kia tedo kuon maber. Dungo dog na Jehova. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyasaye na dhach koda kamano. Mana donyo dala na yudo wuon paro mano nana kana biro go kacha. Wadak. Ei dak mana dak ni wetu na wene kana dala wa. To na biro neno ber katedo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yechin pod nokedo mana koda. Ringruoga mena chunge nyimu kae. Eki nosechando. Ne an nyako mane ochwe ka ber kendo ne an gi figa it. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Eki noketho ngimana. Okongo cha kaka donje dala ni yembe koro kuoda ma yamo kuodo tunda kon. Sasa ma nyoto yamo kuodo tunda kon gi kon. Mago Nyasaye otiyo kona. Pod achung' mana nyim Nyasaye. Koro dala mana bin koro onge wach lejo, koro ji lem na apostolic. But ne pod atero mana lisani mar Nyasaye ni nikech ema norita e dala wa kucho. Dawa be ne nitiere kane winjo kana tuwora samoro kelna Yedhe mag thim gi tamadho. Bwana Yesu asifiwe. Nikech nadongo nyako mane ok muon nyako. Nikech najabedo. Bwana Yesu asifiwe. Ne joma sani matinde muon nyako mane wadonge cha. Ne pigino kendo romo thiedho. Bwana Yesu asifiwe. Duong' odag ne Nyasaye. Nabedo mos mos kamano johera mag wuora. Seche ma gigi timo to nyuol to nyuol nyuol maber kendo nyithindo nyuol nyuol mangima maber to pod anane chandruok kendo nyuol to nyuol e sida. Nodoko kama koro nalokore nyaka pur. Koro ok anyal wuotho. Nyathi be an nyathi be ok anyal kata kawo kama maket kama madhodhi kok ng'ato ema makone. Bwana Yesu asifiwe. Amina. To ne pod asiko mae ng'wono mar Jehova Nyasaye. Nanyalo bedo kanyo endo ma ka ng'ato okoya kamoro mobiro gola kama nabedo to kata kane koth okoth nogoya goya kanyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Duogo dog ni Nyasaye. Amen. Nalokora puth ma on gimoro miluongo ni kuom e ngimana. Dong kata kuneno ka wuotho to kuneno ka an nomol maber. Kamano. Eh, no on kuom kuoma. Ma kuom yora machiegni dweche aboro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ok anyal chung' malo. Ok anyal bet, gimoro amora ok anyal timo. Ne an gi nyithinda gi nyara ni, ne nyara maduong' ei oda, en nyako mar adek. Lakini mbele to nanyuolo nyi- yawuoyi adek. Bwana Yesu asifiwe. Jowadwa ne an gi sida, ma kane nyawadwa moro wuotho kata koting'o pi, to agombo ni Nyasaye be chieng' moro nating' kata pi to en lita. Jong'o dwaro ni Nyasaye. Kamano abereno to ne an gi yie mar Nyasaye ni Ruoth kaka beri kaka ibi timo. Kodo ka koro ago dala, Awo dalani e tichiko ndalo ariyo to alokora pute dalani. Ot kaka nopike cham en aena kamano koro cham maiye gi nyithinda matindo gi. Nyara ni ende mana nyako mar adek mar ang'wen. Kata ne an gi nyathi matin mana dhodho. Kanyo ba chandra chana ma Nyasaye oja chino chako kawo ma nyathi. Koro adong' kadhero ma lweta iya ne nyalo riwo gi lweta kama. anyalo riwo yadh lota kama yani adhero mang'amo ne e gweng'wa niluongo ni jokimi bwana yesu asifiwe ni kimi mon wetena ka nakadho to nasiye mana gimbu nas ni yesu kaka beri nyasaye in ema nichweya piny ka to ka nichwe ni mondo ane malit tabiro neno to ka nichwe ni lit ni biro rumo tabiro bedo gi mor tang'e ni biro rumo bwana yesu asifiwe yowadwa natemo atema kamano Timo timo kamano to kakoro Nyasaye konyowa koro achako wuoth maber ma koro achako wuoth gi luth. Koro achako awe luth koro awuotho kama ma koro ategno. Nyamera moro tuo goyo chako biro ira dalana kacha tipo godo dweche auchiel to en chi imbo. Nyamera ni oduogo ta. Koro kakawe achako atere eh, kachwado kuma mondo mondo odhi oyike. Achako ayudo ajali e jowetena ka an gi ich dweche adi. dweche abich e chenro timo mana kinda ame pod araora me nyim nyasaye ni ruoth to kana weyi ma kata ma gitimo to kana lok pacha madhi kata kuom ajuoga abiro chung' kodi nyaka chopre nyasaye norita e chandruoga ne jowete na nagora piny ma tienda ni notur ma notur ma poka e tienda ong'iya koni koro modhini mag tienda ma koro ne wuok to gi ich bich abich no ne an go napo nono ka yudo dala mar Asia mane ok achopo kuma idhi ike nyamer ne en nyamera machogo odwa ma an be mana thagora kodgi abet e wuod ndalo auchiel ka to gola abiro dala koro nimaka gi jonyuolwa bwana yesu asifiwe Amina. sama imaka ni johera mag wuora awuotho gi crutches isbo dongo kuoma kaendi ma kaka nyalo nyalo onge Ma- nyathina ni manifest bona ma nyako en emochiew okinyi To ong'eyo kaka onyalo luoka kok odhi sikul, ong'eyo kaka onyalo timona kok odhi sikul. Nyaka chopre ma sa oromo mar nyuol ma koro otera Nyabondo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nyathino ni Nyasaye omed rito mago kuom tembe mosekadho koda. Kendo nomiyo kata mana kane odhi sikul e klas auchiel to norem nikech wachna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawachna kwa Nyasaye mondo othiwena nikech Richo ne wachne mano miyo nyathi orem. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kamano jera mag wuora watemo bere bere kamano ma poni sa oro ma nyuol motera nyuol ma mucha winjo kochako kaya. Ka dhi e nyuol much koro lal. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tielo ni to koro kuot ma kaka inyalo time ma chogo moro muomo nyaka ka mowuok oko kama. Maka umora ungeto. Unget gwaro. Nungo dag na Nyasaye. Ne pod atimo mana kinde nyim Nyasaye. Awacho ni ruoth titema kaka nitimo yubu nango jawa Nyasaye. Timo ang'o e nyim Nyasaye? Ruoth ang'o masetimo kata ng'ama nasenego? Natemo wacho mang'eny nyim Nyasaye makwa Nyasaye ni mondo wena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nungo dag na Nyasaye. Nochopo kama koro sa nyuol tek. Sa nyuol tek koro ok nyalre. Jowete wa nyuota an adong' adong'a to rem rama mok anyal. Ludhi ba wuotho go ludhi adi? Ariyo. Mok anyal nyal. Tera ultrasound mondo ng'e kata kaka nyathi obet. Yudo ka nyathi to nokumo kaka ne gichecha noluor kuno ni thupcha. E kaka en odhi odongo adonga kokucho kamano. Kucha kucha kamano nyaka chopre ma koro obwoge mana gi yath. ketna chuona pi mar muoch bwana yesu asifiwe much mane kaya dala cha orumo koro chuona pi ma- mar muoch oketna pi mokwongo otamore jera mag wuora ochako oket mar ariyo otamore mar adek asika lemo kendo nasika we aketo kwayo moro mane wero niya yeya na malo ruodha yeya na malo osiepna akwayo i yeya na malo nyakwari gese aluongo i yeya na malo Mano kwa mana kama kubedo kwa kitu. Kana lamo Nyasaye yutieno kar sa auchiel. Apo ka sa oromo bi omo gi machera. Iting'a ka nyathi matin kikete mondo mi adhi e maternity adhi akonyra. Yore mag wuoyo kaka nyathino wuok e ngimana na nakia. An apo kinyisa ni en baby boy. Bwana Yesu asifiwe. Apo ne Nyasaye ero kama ne seche mane gino notimore na. To na duwa goche ne wuon nyithindo adwa ni mondo ibi mondo ikawa. Igola kae mondo itera oda. Bwana Yesu asifiwe. Awinjo ka ol mang'eny to crutches gi kaluwore gi tiles mopang Banyalo kia machaka tur kendo duong' odog ne Nyasaye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pagi Nyasaye. Amen. Nyasaye nyalo chungi ng'ato seche moko moko mowinjore ma ng'ato keto yie kuome. Kata sa mibiro e lemo ne kik ibed ng'ato biro konyi lemo in emi iko yieni mondo mi Nyasaye orad kodi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Duong' odog ne Nyasaye. Amen. Kaka Jehova mar Nyasaye nikech en Nyasaye malich matimo ono ne dhako koyie kuome. kendo dhako moloso yie to biro lando gi Jehova Nyasachwa ni kendo ibiro obiro timoni gik moko madongo monego obed ni otimo n'oganda obiro timo udalo Nyasaye mamiyo an sama biro e kidieru kama ok anega ka an gi mor ahinya e dieru awinjo ka an gi lit mar Jehova Nyasaye yadwa ni saa asaya mabiro kama Nyasaye orad koda Bwana Yesu asifiwe eka doga doga nono ka yien e dala kanyo Nyasaye osechung' koda kata mana e yor somb nyithinda gi osebedo matek yore mag wuora Moko ok nyasaye to ok nyal. Yudo ka nyathina ne odhi klas abiriyo kadho, onego bed ni odhi klas aboro. Jachien odagni ne okwalo penj. Ma ok onyal dhi e klas aboro nyathino ka odagni ne ok onwa abiriyo. Kok kamano to mako tolo dere. Dichwo to degi umo wiye ma kama ma kata gimoro amora madhi mbele marach e dala eno timore nade. Owacho maler ni nyathini tino doka dogo nwa klas abiriyo. Nyathi bodagni en kamano to odere. Dwaro ne owuotho ka lamo Nyasaye, ka wuotho adhi e skunde moko mondo mi amany skul machielo mondo nyathi odhi e aboro. Nyasaye notimo na ng'uono mane skul mana dhiye notime ng'uono ma nyathi nosomo mochopo klas aboro. Ka nochopo saa pene kata mane ok anyal enroll nyathi kanyo mondo amany kama anyalo enroll nyathi. Nyathina ni nadhi a enroll ne private. Dongo ne dono Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Nyathi notimo penj mane okadho penj mane ojoin form 1. Ate mondo atere boarding school nyithinda nodagi. ni nyathine nodag bedogo mana machiegni owacho ni yawa nyathi otimo primary e- e- e gine e gweng' kendo ochako otim secondary e gweng' nawacho ni watere kata mana katolo wuon nyithinda nodag jera magwora nyathina noduogo nyisa ni ma mama wawa watim kaka dwache nago bada piny mana we nyako mane otimo penj e klas notimo skul urudi secondary Mano Nyasaye nokonye, man tin mane oyudono noago. Agone ni Nyasaye erokamano. Nikech nochopo kama jasigu nosekete mondo mi omak tol. Kane chopo kendo wuoyi mane oluwo bang'e johera mag wuora, nyathino okuongo timo ne wuoyi maluwo moluwo bang'e ma- moluwo bang'e penj. Ma tema chandora godo kalamo mana Nyasaye mondo mi nyathi otim penj kochomo form 3 wuoyi olal modhi e piny moro mar Kano. Mamanyo kanyo mayudo machaka aduogo e skul. ma jopuonjo yiena form penj mar form 3 ta mar mogik ok otim ka duoko ne kaka ne en nyathi mariek jopuonjo yiena modhi e form 4 jowetena to pod atiyo mana kinda gi lamo kanisa ma wantie nitie od bikra maria kama ta jadhi gawuroga gi katena gi lisari ang'e gatero katena gi lisari sama go chonga piny to nyasaye timo na ng'wono apo ka nyasaye otimo ng'wono ma wuoyi be oduogo motimo penj mar form 4 anayudo certificate miduong' odog ne Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Mano kendo wuoyi maduong' be etowe skul e klas abiriyo mano lal nolal maonge kata buta machinga sigu satan kedo nolal to pod adhi mana ewi chonga ewi mesa mama ni ineno mesa ni mesa mine noluorore matisi ni en gi gimoro e iye ka kikia tikia kiaya Ka ema nadhi eka nakwayo Bikira Maria mondo mi otimna ng'wono kuom nyathina. To ka nanindo tiyo napo ka Bikira Maria biro koa gi iye to biro mokwaga kamae mong'isa ni nyathina asewinjo ywakni. To konindo ariyo to apo ka wuoyi duogo. Kendo duogo matek kata kuma oaye pok okuong peng' mokuongo donjo gi sanduku gi matres. Amen. Ma nyathi oduogo Ma manya ne nyathi kipande ma ka ma tere pos mar makani. Sani en kuno otimo makani kuno en gi jaod. Dongo dogo ne Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Omiyo jere mag wuora. Wabed motegno e nyim Nyasaye. An gi nyim Nyasaye ok aluor. Kata obed kama joma chalo nade mantiere. Anyalo dhi ale Nyasaye kendo dongo dogo ne Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Dongo dogo ne Jehova. Amen. Mimi anema mar wer. Anyalo wer. anyalo wer kama oganda nitiere kendo apako nyasacha no kang'eyo gima osetimona dongo dongo ne nyasaye obed ni an e lejo kata dhi mana korwa e limbe to kandhoni ok awe kandhi bine mirwakoni ok awe chieng' jumapil adhi leme lejo samo kama oyudano ema leme dongo dongo ne nyasaye bwana yesu asifiwe kendo moshe mag piny naweyo kandhoni ode ariyo

e yore mag yudo tich kata gi yor pek mar dala dala ne chicha bende kwedo kurusiko koda sa ka sa sa ka sa nya abiro ka ma nyasaye notimo ng'wono nyasaye noyawo yorega ma kata gopega manyani oko ka ka ndi atieko ndalo adek